Kän basdanşynasda aýdypdyr baba poljak zatny näme diýip myn tahkyk etjek bolsaň derýaýy sorhuň şu durşyny eläp çykmaly bolýaň on mitr ýigrim litr laý ba üç müň bäş ýüz ýyl geçipdir üstünden bir tahkykdan ýokarda zatby. Ýok, näçe nefer bolup, ýöne muňa bir siňgin bir butja gerek, bir musulmanlaň biri de boýun alypdyr muny. Men boýun alýan diýipdir. Tahkygyňyz bolsa ediberiň diýipdir. Näçe müň müň üstünde perwazle gerek, näçe müň ekisle gerek mahbara bilen, bir sernah tapmaly. Ýerden çykypdyrlar, ýerde gark bolupdyrlar, hany gark bolan bolsalar. Bir taýda bar, Firawnyň, Ramsesiň, Mumyýaýşudy jesedi Müsürde bar. Aýa çyndan şu fir'awnmykam şi? Aýa çyndan ştada gark bolan şomy? Aýa şyň leşgeri gark boldumykam? Geliň ilmi şyny keşp edeýliň. Eger çyndan bar bolsa, kulli derýaýy sorky garş-bagarş eläp çykmaly-ha. Alty aý zähmet çekýärler. Allah Taala kökleýär-de. Soň gudrat kelamyna deň gelmeden çürim. Musulmanlaryň imany artmadan çürim. Alty aý soňram Edil Haliji Suezden, edil şu tefsirleň aýdýan ýerinden bir merjan tapypdyrlar, elmas tapypdyrlar.

Derýa olary gabakana, olary heläk etdi. Allahtaalaň kelamy, Wetrukil bahra rahwan, innehum jundum mugrakun, hudy Kurany Kerim. Sen işiň menen bol, Musa, çyk daşaryk, göger derýany şo durşuna, ola heläk bolup dargajak diýipdir. Ine, çyla arabalarynyň çykany. Emma, tagryban otuz ýyl mundan ozal, Fransaň makamatlary,

Firawnyň şimalky telewizionda görýän jesedini Fransiýa eltipdim men azmaýşyň etegine salýaly gysgarak geçireýin. Porfesor Muris bilaňda hemmesiniň reisi. Ho, muny azmaýyşdan gijäň bir ýarynda ahyr netije şu bolýa, şol betbagtyň jesedinde duz ba ki adamyň jesedinde o jüre duz ýok. Derýada gark bolanlygyna gürrüň ýok. Şu mahalky Fironuň jesedi-de taý jalyp zat. Dogry Kurany Kerim-ha, hawasyňyz jem bolsun, şu mahalky Fironuň jesedi-de ýeriň ýüzünde, tüwli taryhy beşerde Fironuň gark bolany bäri iki ýüz ýyl mundan ozal tapyldy. Iki ýüz ýyl mundan aňyrda hiç bir ähedi Fironuň jesedinden habary ýok. Allahtagaladan başga. Firawnyň jesedi iki ýüz ýyl bäri bar. Ho, Firawnyň jesedini görýäli duz bar, içinde daşynda edafarak duz bar. Bes belli boldy şol üç müň bäş ýüz ýylmy nodal betbagt bolup garyk bolan şy Firawunmyşdy. Oňa ol professor Moris aýdypdyr, Näzire şi salym galmaly, başgasy kän salym galmandyr. Muň jesedi salym, özi derýadan gark bolupdyr. Özi-de jalbştaýy derýadan çykan moýuna mumiýaýşyda etipdir-le. Kafir professorlaň biriki şoň ýanyna mişdik, Häzir howlukma diýipdir. Seň-ä bulaýşyň dogry musulmanlaň Kuranyna kök gelýär diýipdir.

Terjimesini aýdaýyn. Bir wagt tefsir aýtdy ki bolamasyn. Eý, Fyraon, seň jesediňi men salym saklajak, tä kyýamata çeli senden soňrakylara ders bolsun! Dogry, Kurany Kerim şu. Felyewme nunejjike, seň jesediňi salym saklajak diýipdir Hudaý Taala. Bi bedenika, seň bedeniňi, dogry Kuran şe, litekune, sen bolarsyň ýanak, limen halfeke äýe, indiki önübetelleň hemmesine äýe, Firowyň jesedini görüň, ört-gara bolup ýaty, bir gün men Hudaý diýen adam, indi eli gymyldanak, indi dili keplänak, indi gözi görenak, betbagtdan Hudaý bolan boljakmy diýip ders alsalla,

Ondan soňram tapylşyna iki ýüz ýyl boldy. Gelip Muhammet müň ýyl mundan ozal aýtmaly, imkany ýok diýipdir, boljak zat däbi diýipdir. Bir müň dört ýüz ýyl mundan ozal Muhammet aýtmaly, Firawnyň jesedi salym ýatyr diýmeli. Kurany Kerimde bar. Ýaňy okydyk. Daň atýança uky tutman fakat Firawny gözläp oturypdyr. Wagan seni Firawn seni Kuranda aýtmaly. Awwelin fursatda yslamy kişwerlere musafiret edip, hudy Kurandan men görjek diýipdir ulamalaryn oturyşyp, Sureýi Ýunus togsan ikilenji aýany açypdyrlar. Görüpdir gözi bilen. Titräp, özün ýitirip men musulman diýip, Kurany Kerim barada bir muhakkygyň biri bolup gidýär. Professor Muris. Iman gazan, insafyňy ýuwtmagyn, göre bile özüň oda atmagyn. Munda bidar geçe görgül ýatmagan ança ýatajak sen toz iýip gör bile diýýän Magtymguly işan. Ança toz iýip ýatajak sen gör bile. Wagtyky göz bilen görlüp oty, wagtyky hiç bir jedele bähse ýer galmandan soňram nämeňkilik musulman doganlar özümizi güýmemek.